Бу инде таң атканнан алып, кояш баеганчага кадәр. Без моны тәртип итеп үзебезгә алганбыз. Рамазан ае булгачтын, ураза ае булгачтын, без әлбәттә инде тыелып торабыз әле ниндидер гөнаһлар кылудан да. Чөнки пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә кеше мәсәлән гайбәт сөйләүдән тыелмаса, яки башка гөнаһлар кылудан тыелмаса, аның уразасы ул ач тору гына ди. Я булмаса, сусау хисен кичерү генә ди. Димәк, аның савабы булмас. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, монсы аңлашыла торган әйбер. Гөнаһлардан тыелып тору. Әлбәттә, ураза тотсаң, ураза тоту дәрәҗәсенә җитсәң, син инде ниндидер гөнаһлар турында төшенчәң бар. һәм алардан тыелып торырга кирәк дигән төшенчәң бар. Шулай да ураза тоту безне тагын бер күренми торган гөнаһтан тыя икән. Ул да булса, начар уйдан. Чөнки бит тыелып тору дигән сүз ашау эчүдән генә түгел. Тәнебез белән кылган гөнаһлардан гына түгел, ә бәлки уебызга да кагыладыр. Кайвакытта менә шушы уйларыбызга үзебез хуҗа булмыйбыз. Без уйлыйбыз төрле начар әйберләр турында. Фәхиш бозыклык турында уйларга мөмкин. Кеше турында начар уйларга мөмкин. Хәтта Аллаһы Тәгалә турында да начар уйларга мөмкин. Монсы ничек итеп? Мәсәлән, Аллаһы Тәгалә миңа ризык бирмәс. Ашарыма булмас. Үземә ир хатын тапмам, балаларым булмас һәм башка башка шундый уйлар. Бу бит Аллаһы Тәгалә боларны бирмәс дигән сүз. Аллаһы Тәгалә әйтә, Әнә мәгазанни габди ди. Мин ди, кылымның уе белән ди. Ягъни аның уе нинди булса, мин шундый ди. Әгәр Аллаһы Тәгаләне без уйласак, начар дип, явыз дип, җаза бирүче дип, Аллаһ Тәгалә әйтә мин шундый ди. Әгәр дә без Аллаһ Тәгаләне уйласак, рәхим шәфкатьле, ярдәм итүче, ризыкландыручы, гафу итүче, димәк, мин шундый ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул гына түгел, без яхшы уйларга тиешбез тагын кешеләр турында да. Чөнки кешеләр турында яхшы уйлау бу аларга булган мөнәсәбәтебезне безнең киләргә ярдәм итә. Мәсәлән, бер галимебез әйтә, гамәлгә чыкканчы ди безнең гынахларыбыз, алар башыбызда була ди, уй була ди. Ул уй башыбызда йөри, йөри, йөри дә йөрәгебезгә төшә ди. Йөрәктә инде ул ният буларак формалаша. Ә йөрәктә ниятең нинди булса, димәк, гамәлеңгә дә шул чыга ди. Мәсәлән, әгәр дә кеше турында яхшы уйлыйсың икән, димәк, кешегә яхшы мөнәсәбәттә буласың. Тәмле сүз була, изге гамәл була ул кешегә карата, һәм ул кеше дә сиңа карата яхшы мөнәсәбәттә була. Әмма кеше турында начар уйласаң, син баштан ук инде аңа, икенче төрле әйтсәк, негатив җибәрәсең. Димәк, синең сүзләрең дә шулай чыга, яман булып, һәм гамәлләрең дә шулай күренәчәк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер хәдисе дә бар. Болар бер кеше ди. Ул кеше бик матур яхшы сүзләр әйтер. Әмма кешеләр ул сүзләрен, яхшы сүзләрен ишетеп тә ачуланырлар ди. Ни өчен? Чөнки бу сүзләр начар ният белән әйтелгән ди. Ләкин булар кайбер кешеләр ди, начар сүз әйтерләр, кайвакытта сүгенеп тә җибәрергә мөмкиннәр, әмма беркем дә аларга үпкәләмәс. Ни өчен? Чөнки аларның ниятләре яхшы булыр, ди. Менә без дә бит гаҗәпләнәбез. Яхшы сүз матур итеп сөйләшсәк тә, нишләптер безгә үпкәлиләр. Ә кемдер, мәсәлән, начар сүз сөйли, сүгенә, пошел ты дип кенә сөйләшә башкалар белән, ә нишләптер аны яраталар. Чөнки аның сөйләме начар булса да, күңеле чиста, уе чиста. Менә шушы Рамазан аенда без дә начар уйлардан котылсак, Аллаһы Тәгалә турында, кешеләр турында уйлаудан, без инде йөрәкләребез дә чистарыр, гамәлләребез дә чистарыр һәм, әлбәттә, безне яраткан кешеләр дә күбәер. Вәссәламү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ.